Essalawmaleýkum gadyrly lesler ine şu günki çykyşymyz çykyşyma hoş geldiňiz ine şu günki çykyşymda şu öz geljegimiz hakynda bilim hakynda iş hakynda we şu pul pul hakynda bir azajyk öz pikirimi paýlaşmakçy ine bilşiňiz ýaly şu gadyrly lesler şu häzir şu wagt ine biz özümize näme bir howpsuz arkaýyn ýoly saýlap öz geljegimizi geljegimiz üçin şu wagtdan göreşmesek bizde geljekde ne-de bir gowy ýol galar ne-de bir arkaýynlyk galar şoň üçin şu wagt mümkinçiligimiz barka şoň üçin şu wagt mümkinçiligimiz barka biz öz geljegimiz üçin göreşmeli öz geljegimizi mugt gaza mugt toga bermeli däl. Indi bilşiňiz ýaly biziň ene atalarymyz şu bizden öňki pokoleniýa olar şu öz geljegini gaza satdylar toga satdylar ine şu gün bizem şolaň näme geljegi hökmünde ine şu şo edilen saýlawyň şol saýlanan bir saýlawyň netijesinde şu wagt kynçylyk çekip ýörüs. Eger şolar öz döwründe göreşen bolsa, mümkin, bu wagt biz belli bir derejede erkin Türkmenistanda ýaşaş, ýaşamazlygymyzam ahmal, bolmag ahmal, ýöne ol ýaly däl. Onsoň, gadyrly ildeşler, şu pikir etýänler, bizde gowy geljek gurmak üçin, bizde şu kanun boýunça ýöreýän geljek gurmak üçin, bizde pul, ýaşajak ýeriň, iýjek,

Biz şu kanun zat öwrenmek isle ony öwrenmeli, mehanika, mollumçylyk ýa-da edebiýat islendik şo gerek bilimi biz öwrenmeli we şun ýaly indi aýtsak olam az zada bara kaýyl bolmaly däl. Biz bara ömürlik gar işde işläp gezip bilmeris-ä. Bir gün biz gowy işde işlemeli bolarys. Bir gün biz şu nämede bolsa bir şun ýaly Näme, menejer, menejer bolmalydyrys, bir gün biz şun ýaly kompaniýaň başlygy bolmalydyrys, bir gün biz şu kärhananyň direktory zady bolmalydyrys. Ýöne ömürlik ofisiant bolup işläp bilmeris-ä, dogrumy? Ömürlik garişde-de işläp bilmeris. Şoň üçin şu, şoň üçinem indi şu, iň bolmanda häzir şu wagt biz hakykatdanam garişde işlän bolsak bolýar. Her, a, bolan wagtymyzy ulanyp, öz şu işimizi ýokarlandyrmaly, öz iş derejämizi ýokarlandyrmaly we şu näme has ýokary derejedäki işleri etjek bolmaly. Hawa. Ondan soň gadyrly ildeşler ine şu pul hakynda aýtsam, ine men Türkmenistanda bolan wagtymara şu kellämize guýýardylar-da, aý ine garyplar, näme baýlar erbet, Garyp hawa biz garyp ýöne biziň ýüregimiz gowy hawa biz garyp ýöne biz şu gowy adamlar zat diýip şon ýaly näme kelläňi näme brain wash etýälerdä şu aýtjak bolýan zadym bara biziň hiç hili garyp garyp bolmagymyza peýda ýok sen baý boluň gowy adam bolup bilýäň. Emma sen garyp bolup gowy adam bolsaň, onda sen o bir näme, doktora gitjek bolsaň, o puluňy kim tölemeli? Sen bir ýaşamaga jaý satyn aljak bolsaň, puluňy kim tölemeli? Sen başga ýurda syýasat etjek bolsaň, seň puluňy kim tölemeli? Seň puluňy hiç kimem töläp bilenok-a, dogrumy? Seň özüň tölemeli. Eger seň puluň bolmasa, onda diýmek sen hem şoňa töläp bileňok. Ana şonuň üçin gadyrly ileçilere on ýalak näme ynanmaň şu kabul etýän bara bir ine pikir edip görüň aý hawa ine bize bir çörek suw bolsa bolar diýip on ýaly pikir etmäň ol pikir meň pikirimçe ýalňyş sebäbi biz näme biz has gowy durmuşa mynasyp biz has gowy derejä mynasyp Biz has gowy ýurtda ýaşamaga, biz kanuny işleýän ýurtda ýaşamaga mynasyp. Düşünýäňizmi? Bizlere bir azajyk näme podaçka berilýän onýa zatlary kabul etmeli-dä? Ýok. Biz şu kanun boýunça, biz iş boýunça, biz finans ýagdaý boýunça, şu pul boýunça, bir maýa boýunça gowy durmuş üçin göreşmeli. Bir azajygam bolsa, hawa, milliarder bolmasak, iň bolmanda biz gowy durmuşda ýaşarys. Iň bolmanda biz doktora gidemize pulumyz bolar, iň bolmanda bir hepdeden, aýdan bir gezek restorana zada gidip nahar iýeris, iň bolmanda biz bir adam şek, adama bir näme, gowy adam derejesinde jaýda ýaşarys. Barakda, bir komnatly jaýda däl, ýok. Bir adam derejesinde gowy, bir dynç alyp boljak, illere görkezip boljak jaýda ýaşarys. Ana, şoň üçin, hawa, şu azajygam bolsa, bar-a, biz öz, öz mynasyp Zadymyzy galdyralyň, azajygam bolsa biz bara padaçka kaýyl bolman has bir gowy durmuşda ýaşajak, ýaşamak üçin şo gowy durmuşy talap edip başlalyň. Biz ilki bilen özümizden şo gowy durmuşy talap etmeli. Biz ilki bilen köp işlemeli, köp okamaly, şo. gowdurmyş islemeli. Ondan soňra biz hökümetimize, hökümetimizden talap etmeli, ýöne şuny bize kanun mümkinçiligini beriň, bize erkinligi beriň, bize azat syýasat etmegi beriň, bize zagran pasporty beriň, biz Türkmenistanda ine partiýa açalyň, bir hereket döredeliň, biz ine kanuny, şu hak-hukuk goraýan gürrüňi açalyň, hereket döredeliň. Şon ýalak zatlary biziniň nesip bolsa geljekdede kabul talap etmeli Türkmenistan hökümetinden. Hawa. Bolmasa häzir bara. Aý hawa ine padaçka kaýyl bolsaň bara olar gitdigiçe azalyp bara iň soňunda şo padaçkanam bermeýärler. Olar iň soňunda şo poddaçkany berme. Sebäbi bar-a, şu ilki başda biz öwreşdirdik-de biziň hökümedimizi şunýalak. Hawa, sen şo hereket etýäň, men hiç zat diýemok, sen ol hereket etýäň, men hiç zat diýemok. Hawa, sen bu hakymyzy elimizden alýaň, men hiç zat diýemok, sen ol hakymyzy elimizden alýaň, men hiç zat diýemok. Onsoň netije-de ine şu günki ýagdaýa geldi. Bolmasa ýadyňa düşýän bolsa ýaňy Türkmenistan ine öz garaşsyzlygyny alanda bizde demokratiýada bardy, bizde Türkmenistanyň içinde agzybirlik herekedem bardy, bizde Türkmenistanyň hökümet ministrleri şu ministrler näme Abdy Abdyklyýew ýalak şu hökümede garşy näme kritika zat edip bilýärdiler zat edip bilýärdiler. Ýöne hawa türkmen halky şol mümkinçiligi mut gaza mut toga satdylar. We şu günki ine biz şu ýagdaýa geldik. Şoň üçin hawa şoň üçin ine şol taryhymyzyň taryhymyzdan sapak almaly. Taryhymyzdan sapak almaly we taryhymyzyň ýalňyşlyklaryny täzeden gaýtalamaly däl.